מעשה'ס, קענסט די מעשה וואס דער רבי דערציילט שלומי? קענסט די מעשה מיט דעם גוי וואס האט זיך פארשטעלט ווי א איד? און א גוי האט זיך ער געקענט דייטש, אידיש קומט דאך פון, מען קען די זעלבע שפראך, ער האט זיך פארשטעלט ווי א איד, און ארום געגאנגען מיט די אידן, ער האט געזען א איד, וואס א פעלעדיגע זאך, א פעלעדיגע פאלק אידן, מען גייט אין א שול, מען גייט אזוי ארום, און מענטשן לייגן אריין געלט, מען גייט אויף די הייזער, זאגט אים, אנטשולדיגט איך האב נישט גארנישט, איך האב נאר א צענער, מיין מאן איז נישט אין די, מיין מאן באפרייט א פרוי. פרויען האבן אזא אזא תמימות און צדקה, מיין מאן איז נישט אינדערהיים, כ'האב א צוואנציגער, שכוח אז דיין מאן איז נישט אינדערהיים, דיין מאן וואלט דיר געגעבן א קוואדער, גייסט נאך געלט? מורא'דיג! די פרוי טראכט מסתם די מאן גיבט אפאר הונדערט דאלער, כ'קען דאך געבן א צוואנציגער, חוץ דאס האב איך א צענער, א צוואנציגער, שכוח! אזא מין פאלק, אזא טייערע פאלק אידישע קינדער, גייסט ארום, קיינער קען מיך נישט, דא וואוינט א חתן, און איך קום דאך פון ארץ ישראל, נישט געבן, וואס, קענסט מיך נישט, אזוי איז עס, הייליגע פאלק, אידישע קינדער זענען זייער הייליג, האט ער זיך פארשטעלט, און ער איז מיט געגאנגען מיט די אידן, געזיצן דארט אויף די בענק, די פריזיטעס, מיט די טעלערס, ווי די בעטלער זיצן, האט ער געהערט, אז ס'קומט באלד פסח, און פסח איז א אזאנס און אזעלכס ביי אידן, ער שטעלט זיך ביים טיר, פסח ביינאכט ביי מערבית, און דער ראש הקהל וואקט ארויס, די חשוב'ע מענטשן, און מען לאדענט איין ארעמע לייט צום פסח סדר, וואס מען עסט ביי א סדר, מורא'דיג! שוין האט ער זיך געשטעלט אהין, און דער ראש הקהל האט אים אהיימגערופן, און איינער גערופן דעם, איינער גערופן דעם, מען האט אים גערופן. מען האט אים פארגעסן אנצוזאגן אז פאר דעם עסט מען מרור, און פאר דעם עסט מען, און פאר דעם טרינקט מען איין כרפס אין זאלץ וואסער, ער איז געווארן זייער זייער אפסעט, ס'איז אזא וועג ווי אזוי מען נארט אריין, מען זאגט, מען זאגט אז מען געט, עס איז מורא'דיג, און נאכדעם הייבט מען אן צו, און מען געט נישט גלייך, בקיצור ער איז געזיצן דארט און מען האט אים געגעבן כרפס מיט זאלץ וואסער, און מען האט געזאגט און געזאגט, מען דארף זאגן די הגדה, און ביז ס'קומט שוין צו המוציא מצה. איך וויס וואס דאס איז, דאס קיינמאל נישט געזען, מצה, מרור! האט זיך צוהיסט און ער איז ארויסגעלאפן. און איז צוריק געגאנגען שלאפן דארט אין העקדיש דארט ווי ער האט געווארט זיינע חברים זאלן און ער איז געווען זיכער מ'האט מיך אויסגעפאפט מ'האט מיך אויסגעפאפט. ביינאכט קומען די אנדערע אידן אהיים אזא פיינעם סדר און מ'טרעפט אים אזוי ברוגז. פרעגט מען אים, וואס ביסטו אזוי ברוגז? מען האט מיך אויסגעפאפט, די אידן האבן מיך אויסגעפאפט, מען האט מיר געזאגט אז מען גייט געבן צו עסן, מען האט מיר געגעבן עפעס א ווייסע הארטע זאך, א מרור. זאגט מען אים, יודי, יודי, זאלסט זיין געזונט און שטארק, וואס איז די מעשה מיט דיר, ווען דו ווארטסט נאך א האלבע מינוט, כורח שולחן עורך, צו קומט אריין אזא פיינע סעודה.